Bugün Gireyhan'ın doğğan künü le? Ya biz şimdi varacamız Gireyhan'a bahşiş alma. Biz kirip baqayıq şimdi ne bar ne yoq. Kir kirip baqayıq. Gireyhan amma er şey men isteyim men isteyim dep aytma yahşı? Toqtañız dükânı köstereyim. Böyle dülber tükân. Toqta, toqta, sen daa mına bunu. Sen mına dedin robotskiy. Çıp, baqırma, baqırma. Sen dedin sen robot isteysiñ. A? Sen masül, sen maña dedin, robot isteysiñ, öyle ya? Ya, Gerihan? Sen dedin, robot isteysiñ. Mına, robotlar mında, baq mında. Ay, sen endi robot istemeysiñ? Dedim, robot, a bunu Yoq, bir dene bir şey seçeceksin. Eki dene olmay, bir dene. Girihan, sana robotlar kerekmi? Men anladım. E, Girihan. Oh, yoq, yoq, yoq, onu kerekmi. O nedir öyle, avtomat? Esede çoq evde var, avtomatlar, tüfekler, ep türlü.
Sen robotan istemeysiñ, sen avtomat isteysiñ.
Yoq, a poezdda ne yapacaq? O istey atmaya, añlaysıñ? Toda, kel baqaq, başqa avtomatlar, nasıl uylar var, kel mında. A robot sen istemeysiñ, öyle? Robot istemeysiñ. Pulkalarnen, dur baqayım. A, bu seninkisine benzey ekan başqaça. Busı güzelniy señ. Oho, ne qadar sen isteysiñ, çoqşı. Bunıñ da pulkaları öyle. Hepsiniñ yımşaq pulkalar.

Amma Kirkan toqta. Sen epsini alacañ tek tüfekler? Elmaz, gerek mana Pikaçu qızım. Tortnıñ üstüne Pikaçu olacaq. Elma, Girikan, yür baqayıq da nasıl avtomatlar bar. Bu taraf qızçıqlar içün. Yür baqayıq nasıl toqta avtomatlar var da. Sen aman öyle, o tarafta yoqtır, o qız tarafı. Kel mında, ey. Bu tarafa gel. Elmaz, yür baqayıq nasıl avtomatlar qızım. Elmaz, yür. Kel mında. Ne taptıdan? Ay. Yür baqaq nasıl avtomatlar. Sen robot isteymisin, öyle? Anladım. Çünkü robot bir şey yapmay, öyle? Tek ışığı yanay, o yavaş, geri kalan yavaş. Yıktıracağım sen şimdi. Geyhan, yür baqaq nasıl avtomatlar var, kil bunda. Sen tez aldın, men bir şey anlamadım nasıl avtomatlar var.

A bunu? Toqta, onı baqtı, onı atıp olamı Sasan?
Bilmeyim, o pek balaban da, ona göre balaban ğaliba, bilmeyim. A, öyle? Ana küçük şey var. Elmas, şu toqta. Toqta, toqta.
Men dedim, kel baştan bütün, yok, bile söy gerek mi, toqta. Pulkalar ne?
Ha, bunda da mavi pulkalar abun, bak. Ma, mavi-sarı, mavi-sarı. Sen o pulkalarnı coyaysıña, ma? Toqta, abısı yanay, abısı yanay, bax. Ep türlü ışıqlarnı yanay, öyle? Yoqsa ne, onıñ neleri yanıp çıqa, yoqsa ne, añlap olamam. Prosto yanay, öyle? Tek, tek yana, başqa bir şey. Bu, gerekmi ona öyle atam? Yavaş çıqma, yavaş. Sen maña bermeysiñ, bax, maña, bir daha. O da öyle, sende böyle sobiz evde var. Fikrim başqaca, buna benzeyen suyu.
Böyle suyu var. Toqta, o nedir? O tek yanay, başqa bir şey yapmay. Bulkaları yoq onıñ. Ya balban suyu nedir? Oy, bu pek balı. Uuu, bu tapu cibin, yoq, yoq, yoq, o pek balı. Ya bu ne yapay? Toqta, bulkası olmasa gerekmey, öyle meraqlı degil.

Toqta, anı qızdırma. Bunıñ pulkası yoq, bunıñ hursiyesi olacaq, bu avtomat. A? Hursiyesi olacaq, Girihan. Yoq, men alarım hepsini, bana hepsini.
Toqta, ya bu? A, bu tüfek öyle. Aha, hala bunu.
Maska var da, narучникler de, vay, nasıl qorqunçlı şey.

O, aa, bu su pulkasız, bu su tek yanacaq, bu avtomat, ule? Toqtañız ese. Yaş, yaş, oldu, oldu.